Akambondirova zvakare nefeni, feni ikatyoka. Mumwe wangu pandakatanga kusangana naye tsvimbo yaisamira ndikatambura naye tikafamba tikadii tikadii. Uudze mununa
hakuna munhu anogona kushandisa mushonga wokupusisa kupfuura vanhu vechikadzi ava. Kubasa vanhu vanosarudzwa nevakuru kana kuti Murume wangu ndiye ane masimba ekuti uyu ndogona kushanda naye uyu handikwanise kushanda naye. Waimbova mudzimai wangu inini wandakarambana naye akasarudzwa kubasa kuti agoshanda nei. Pakakuisa ruoko mubhurugwa uri kuchakwanisa kumitsanangura here murume wangu kuti ndozvakwaitwa nemukadzi uyu?
Bahasha TV nyaya sezvadziri.
Claim iri kuti no rest unodiwa mudare ramambo Makope nemhosva huru yokushungurudza murume izvo zvichaita kuti ramangwana uuraye murume kana kuti iwe ufe nokuti hauzeze kunwa mushonga zvandaverenga pandozvawanyoresa

mune mune mumwe munyari kana munyari mu hamusina izvi zvandakuda panapa ndakuda kutaura chokwadi sekureva kwakaita ini kuti ndichabvuma kuchataura chokwadi pamberi pamambo chokwadi choga ndipasina limba Kushungurudzwa kupi kwauri kuitwa nemudzimai wako po paungagoni kutaura mukati medare rino vanhu vavo? Uh,
magariro atoita kuti amusori amusori dzidzisa munhu Musoro ichangamire. Ah, inini patinogara nemudzimai mukadzi anondirova saka nguva zhinji patinonetsana pana nguva yekutaurirana mukadzi anobva atomhanyira kundirova uye munhu ane hasha dzekuti anongonhonga chero chaanhonga panguva iyo oshandisa kundirova kana kundipfadza saka ndokumwe kushungurudzwa kwandisangana nazvo uyezve munhu wekuti anokwanisa kuti mumba anogona kuvharira mumba anogona kuvharira mumba dziri nguva dzekuti unonge uchifanira kuenda kubasa pakasatouya vavakidzani kuzobudira kuti muregererei aende kubasa hautoendi kubasa kwacho panguva iyo saka ndo kushungurudzwa kwandikusangana nako nedzimai
Ndiri kukupa mukana wekuti unyatsotsanangura zvawakanyoresa panapa kuti dare rigonyatsonzwa chaizvo izvi wataura wakatarisana nekushungurudzwa. Eh, panapa watsanangura kuti anozvinozogona kuti ramangwana akuuraye kana kuti iye agofa. semunhu asingazizi kunwa mushonga saka ndoda kuti unyatsowaridza nhau yako yose vanhu vese vavanyatsoaiti ndinotendeka pamusoro icha eh, zvakaitika kuti ndizosvika pakukwira ndidare nenyaya iyi eh, ndakarwara saka mushure mekurwara mudzimai akauya Eh, auya kumba eh, ndairwara ndaitoputikana kuita zvakawanda kusanganisira kutaura saka takagara mumba tine nhau yakanga yaitika masvondo vakanga apfuura kana kuti mazuva akanga apfuura ndeyekuti waimbova mudzimai wangu inini wandakarambana naye Akasarudzwa kubasa kuti agoshanda neni, ini ndinoshanda muhofisi. Kushanda uku kwakanzi kubatira nzvimbo yevakaenda kumateneti vandinoshanda navo ini vane basa riripo. Saka mudzimai wangu pakutanga haana kuzvitambira. Zvaasina kuzvitambira ndakaedza kutaura naye kuti ano inini ndaizomira naye e, nguva dzese pasina kana kuzodzokera kumashure kune vaya vandaive ndakasiyana navo. Saka zvadaro takanzwanana panguva iyoyo, asi musi wazouya mudzimai akasvika ndichirwara akandifonera anoshanda ari murairidzi kumuzarabani Akandifonera kuti ndasvika ndikati ah, orit zvawasvika inini ndiri kurwara handina kunge ndaenda kubasa asi kwaita emergency ndiri kutoti ndidiwe kubasa pane zvinoda ini saka asvika kudaro ndakabva ndatumira munhu kuti ah, endai munotora madzimai ndobva vasvika zvakanaka vasvika ndobva vatondiperekedza kubasa Neu semunhu anga achangosvikawo ndichitorwara ndikati akubasa handisi kunogarisa. Ndasvika kubasa kuye ndakanosvika ndichinoita zvebasa zviya zviya nevarume vandinoshandira. Saka mudzimai wangu akasvika ndokunopinda muhofisi mandinoshandira akaona ava vaimbova mudzimai vangu vachishanda vachiita zvekombiyuta. ndokubva abuda ini ndaiva panze nevakuru vekubasa ndobva auya kwandiri zvikanzi sei wakazovadzidzisa kompyuta e, zviri zvebasa izvozvo ndikandati ah no tinotaura nhau dzedu chi kumba e, ndaivimbawo kuti nyaya idzi sezvo tanga takambozitaura dzaive dzakanzwika kuti zvebasa tainguva tichiita zvebasa chete ndokubva ndagara ndobva ndatoenda kumba Handina kugarisa kubasa pandakangopedza zvekutaura ndakachinja kumba. Kumba uku ndakaita mazuva mazuva maviri ndakara. Zvakanaka zvakanaka. Vanhu vanogona kukotsira. Inini kana chiti unyatsowadzana uyako ndiri kuti unyatsotsanangura chaizvo izvi zvinoita kuti vanhu vanyatsoziva kuti mukadzi uyu zveshuwa shuwa anogona kukuurayira mangwana. Handitika? Akandiita zvakati zvakati zvakati zvakati. handisi kuda vana ndokubva ndokuti ndokubva ndokuti aa handisi kuda iwo akandiita zvakati poshi akandiita zvakati pii akandiita zvakati ndakutarisisa zviitiko zvese izvi ndakaona kuti anogona kuvhurana poshi iye anoita zvinoti zvinoti zvinoti ndakutarisisa zvese izvi ndakaona kuti semunhu achimiro chakadai seanogona kuzviuraya Ndida kuti izvoni ndiri kuti pazvinomecha nestatement yako kana ndoba ndakatarisa.
I'm sorry. I'm sorry. Eh, mudzimai ndichatsanangura munhu akambonwa mushonga ari mumaoko mako. Eh, Tangonetsana zvidiki. Akatora mushonga but mushonga waiva mumba uyu waisawo mushonga unonyanya kufadza. Pane inoitwa raid yekuuraya ye, ye zvimutu iyaiya. Akaitora akatora chigero akachibaya baya. Saka chinhu chaizoita chichifafaidza asi mushonga uyu wakabuda akaumwa. Zvakaitika kumashure. Kumashure ikoko akambondirova zvakare nefeni. Feni ikatyoka gore rakapfuura ndikaenda kunana sekuru nekunana mai vanoambira vangu ndikataurawo kuti ah, dai manditsurirawo madzimai angu eh, vakwanise kunge vachisiyana nekundirwisa eh, vachishandisa zvinokuvadza takagadziriswa nasekuru gore rakapfuura iro ndokubva tauya ndokubva tatanga kugara aiwa takagara edu zvanga zvava nani Asi chiitiko chakazoitika kuti ndizosvika kuya kuno, mudzimai wangu ndakarara ndichibva pagove rwandanditaura e, akamuka ndisina kupfeka ndokubva ati iwewe sei, e, sei wakadzidzisa vaimbova mudzimai vako uya kompyuta kubasa ndokubva ati nhasi ndiri kukuuraya. Akabvapo achiti anzi ndiri kukuuraya nemhaka Akabvapo. Saka ini semunhu anga achangobva muhurwere mwana aiva akarara parutivi iye akamuka. Saka sevanhu sekuti vanhu tanga tisina kunetsana zvekuti taiti tanga tiri vanhu tanga tanetsana. Ndakangozvitora sedanda. Akabva anotora mira girazi. rakati tsemukei ndobva anoritsemura asi paakasimuka akanga ataura zvekuti ndoda kuuraya mivaka ndobva atora mira riya hameno kuti akaritsemura sei rikatsemuka rakaita songibanga ndokuuya ndokusvika kundigadira padumbu ndandisina kupfeka hembe ndokuto kutodai kuti nhasi ndinokuuraya saka mushure mekudaro ini handina kupikisana naye nekuti akazviona kuti aizondifadza Eh, ndakangomuudza kuti uchafadzisa mwana nekuti mwana anga aiva pedyo achiuya achiuya pandiri mwana uyu ndiye muchechaira akasvika pakuchema achiuya pakati penyu right saka zvadaro ndaka ndakazokwanisa kupukunyuka nekuti ndaka ndisina kupikisa asi eh, girazi iri ndo rakandibaya apa ndokutyoka Ndichakuratidzai chidimbu chacho chandinacho. Ndechichi. Uye iro iropa eh, eh, riripo ipapo ndokutyoka kwarakaita ndokusvoka kwarakaita ndakwanisa kupukunyuka ipapo ndakabuda ndikabva ndaenda kunoripota nyaya yangu kupolisi ndaripota kupolisi ndichitsvaga kubatsirwa e, mapurisa vakanyorawo statement dzangu nezvanga zvaitika ndokubva mudzimai akandifonera ndichiri kumapurisa ikoko Ndokuti, Uri kupi? Ndikataura chokwadi chekuti ndiri kumapurisa pari zvino. Ndokubva anditi, Zvauri kubva kumapurisa ikoko, ukasvika kumba uchawana kune chitunha. Eh, ucharipa vabereki vangu. Mumba mako uchawana kune chitunha. Ucharipa vabereki vangu. Ndokutora meseji ndokuratidza Eeh mapurisa message yacho iyoyo ndinayo parizvino mheno kana uchida kuona ndokuratidza pane rrb yacho ah, iripo asi ndasiya mapepa acho ndee ndichida rrb kuti varipoti zvechokwadi wakaisa oraiti mambo
zvakanaka ko ndava Tanzwisisa manje. Miri wangu wese pfungwa dzangu sedzachapata. Nda ndanyatsowa saturated nezvawakusana. No rest. Ndichipi chaunopikisanisa ndakupa nguva yekutsanangura kuzorwa. Ndichipi chaunopikisa pane zvataurwa nomurume wako?
Ndinopikisa nechikuti

mubhabhadzire pamapendekete so uchiti baba ndinokudai kushupa zvinova ndinokuita
kushupa zvinova ndinokuita
zvakanaka uya wagara
zvanziwo mudzidzi Zvino kana zvese zvataurwa nomurume wako apa zviri zvechokwadi, kunze kwechimwe chete chete chawaramba iwewe, chokuti ati uda kutora banga, izvo zvimwe sezviri zvechokwadi izvi, uri kudzidzisei?
Ndogona kumutsanangura. Tsanangura chii? Zvakaitika izvi zvinoitika nekuda kwekuti mumwe wangu haandinzwisise. Ini handigare pamba zvekuti ndinomushungurudza mazuva ese. Mumwe wangu pandakatanga kusangana naye tsvimbo yaisamira ndikatambura naye tikafamba tikadii tikadii arambwa nemukadzi wake ndikatomubatira mameseji mukadzi wacho aitotaura kuti hazvive zvakagadzirisika zvinhu izvi ndikati a ah, inini ngoma yacho isiri kurira ndipei zvangu ndiite sei ndigadzirise zvadaro ndakatanga kugarisana tichigarisana ko ndakaramurwa vana nemukadzi wake vakati ava vana ndikuindite sei ndichengete hazvina hazvina mhaka nekuti mukadzi wacho akati handina chandinowana pakuchengeta vana vako vandavatambira vana vaye saka nekugara nekugara murume wangu uyu tsvimbo yakumira akabva anditsvagira mumwe mukadzi anga ari mukadzi wemunhu aitouya amwe saishanda kwasupa ndikamubatira mameseji ndikati ah ko ndizvo zvacho here izvi abva azokumbira regerero akati tienda kwandiri ticha kwajaju abva kumbira regerero akati a ah, ndaaita sei ndakanganisa handizofa ndakaita sei ndakazviita futi ndobva ndamubatira futi mameseji nemukadzi wake waakarambana naye vachitosenderana mameseji kuti good night akati ah, nhai murume wangu ika mukadzi unotovaita sei wakasiyana naye ko chiko chada kuitika zvikanzi amameseji haana zvaanoita sei zvaanoziva nguva zhinji paunomubvunza anogona kunyarara achiti nyaya itozoita sei tozotaura asi anongozoramba akaita sei akanyarara kana kuti anokupindura rafu inorwadza rafu yaakatanga kundipindura kuti tizonetsana pakuti pafeni anga akwidza mukadzi uye mumota vabva vese kugato vari vese vari two mumota vakatomuti ah, bana tazva zvinoita here kuti utakure mukadzi waukamborambana naye mumota nezvese zvatakasangana nazvo izvi munhu uyu wawakataura wega kuti anoshandisa mushonga ko akaisa mushonga mumota kuti iwewe uvhiringidzike pfungwa udzokere kwaari inini ndinozvitambirawo here zvikanzi mukadzi yei chese chaachada achida help yangu ndinomupa ndikati saka kana chida chimbo futi yandakafiririra kuti ishande mukati meinoimba uchamupa futi here nekuti mukadzi wako Ndiva ndati inini kumba kwedu chekwa huna mvura wakaroora asi wakakwanisa kuona mari 600 yekutenga foni wakakwanisa kuona 2300 yekunosikanwa musoro asi inini hauna kubvira wakaita sei hauna kana shungu neni paakandiudza zveshuwa kuti mukadzi uyu ndiri kushanda naye murume wangu ndiye ane masimba ekuti uyu ndogona kushanda naye uyu handikwanise kushanda naye nekuti mani ndakatanga ndienda kuna maneja ndikati maneja zvinoitawo here kuti murume wangu ashande nemukadzi uyu wakarambana naye zvikanzi mainini handidi kukunyeperai murume wenyu anoziva chokwadi asi kuti hazvida kukuita sei hazvida kukubudirai pachena ndikaita mazuva ndofunga three weeks ndisina kubvunza saka pandakazomuperekedza kuofisi ndichiona mukadzi weye ari pakombiyuta ofici akatodzingwa neamaidhona kwaimboshanda chinzi agone kana kutambira varungu ndikati iwo hauka munhu omudzidzisa asa unobvira ukandiudza wakati munhu ari kuita basa rake raudzwa nemamaneja why makamudzidzisa chirudzii nekuti muofisi mwanenge ari apa mwari apa Pakakuisa rwoko mubhurugwa uku uchakwanisa kunitsanangura here murume wangu kuti ndozvakwaitwa nemukadzi uyu? Ndopakabva hasha dzangu ipapa kuti ini handigare kunokupa ndoti ndikudawo murume iye anenge ari pafoni pake nguva zhinji manheru kana ukatomubata noti ndakaneta apa achiswira nemukadzi uyu muofisi wani. All right. Eh, vabereki nyaya muri kuinzwa
ndaimbobvunzawo zvishoma iwe unonzaniwe mazwi anotaurwa neuyo uyu ndiani wako wemudzimai wako mudzimai wako

zvimwe zvese ati ee zvawatsanangura ndinozvitambira azvitambira saka mhosva yaari kukupa yakonzera kuti abate zvinhu izvozvo yatsanangura unoitambira here handiitambiri sei muchiramba kuitambira handiitambiri nekuti kumabasa tsanangura zvidimbu Gachidima zvoda mutorogwe. Alright.
Kubasa vanhu vanosarudzwa nevakuru kana kuti nemurume. Right.
Hauzvitambire vanhu vanosarudzwa nevarume. Right. Uyu ari kutsanangura kuti izvo iwe wakarwara chirwere chekuti tsvimbo yako yanga isamire ndiri Iwewe ndokubva waita sei ndobva warapiswa nei makarapisana imimi nemukadzi wako kuti makaita rwe hondo yenyu muri vaviri kuti inspect iye ataura kuti ndiye akakurapisa rwendo rwanyu rwakati rwakufamba kumwana uyo akazowanika saka nhasi uno wakunetsana nemudzimai akakugadzira rugaro so kuti iwewe

semunhu wandani mundudzi iwewe hauchatarisa mafambiro ake nekuti ani mumwe mudzimai ichokwadi asi chawakamusiyira wakakusiyira chifambi chifambi ichocho ndichawakataurira mudzimai kushu kuti uneziva here kuti mukadzi uyu ndanga ndichidanana naye asi ndakamboberekesana naye vanhu ndamusiyira upfambi handiti mupfambi iyoyo ndeye wakugara naye muofisi izvozvo uyo anoti kudii nazvo kana achizviona eh, kungoona chete kwete kuti tiri kupa mhosva kuti kana achitarisa anopatarisa achiti kudii iweyo warambira munhu upfambi pfambi iyoyo yaakufamba zvaine chichero kwayaenda iye zvedzoka zvakare yaakuti iwo gera apa ari muofisi iye agera apa ari muofisi ari kutaura kuti Um, ka- uri manager uri chief ndiri mabharani amabharani vana ava varikuda kugadzirwa zvakati maswitsi aya ava vanhu vakatarisa Eh, unozviona sei Ah, ndine chikumbiro ipapo chekuti kubasa uku ndoi- ndodii pakadaro aiwa Ndaka- kaubvunzisa wobvunzisisu kuti udii Alright. ndati iwewo maonero ako nokuti ndopari kubva honye yekukanganisana kwenyu kwamuri kuita kuti ipapo pakakuzvarira moto mira haugona kupati haugona kupataura uchiti nimuto asi kuti pakakuzvarira moto moto wakazvarwa nebasa kubasa wazvinzi wekuti wakakusanganisa nemunhu wawakarambana naye nenyaya yechipfambi kuti ipfambi Mukadzi iyeyu zvakare ndowava kushanda naye iwewe wakamurambira chipfambi. Kubasa havazvizivi kana vachizviziva asi vana maonero avanoita nokuti pfambi iyi ine maattractira inoita varume. Ko imimi makambozivana kare kana uyo achizvitarisa? Imi makatombozivana kare? Anozvitora sei uyo waunenge ugere naye? Ndipo ane hasha dzewe. Saka iwewe wakazvarirwa mhosva kubasa. Ipapo pakakanganisika kuti vakatarisana. Kubasa. Wazvinzwisisa? Ndokwakukupa iwewe mhosva yeuyu. Ndakudzokera kune iwewe mudzimai iwewe. Chandaona makurukurira wakurukura zvako zviri zvakanaka. Uyu uyu unomboteererawo here zvaanitaura murume uyu? Nekuti makurukuriro awaita andiratidza kuti kuteerera unoteerera asi simba rauinaro iwewe pamachallenges mukati memba yenyu eh, Uyo ari pasi pako kwete waramba ka right tiri kudzokera pekuti iwewe murume murume ari kuchema kuti mukadzi anendirova munhu umwe chirumwe kuti paakatakura mukadzi wene mota kuzoti ndizokubata feni anga andidziva kudai ndikati saka kundizivira kutakura munhu wakanambanana here mota ndopaakazondisiya
ndekekutanga kechipiri okamurova zvakare chii changa chaitika kechipiri ndoka kudzidzisa mukadzi wakarambana naye uyu kompyuta akatondibata apa akatondibata zvine simba apa ndipanga ndineka kagirasi kakandikatozvichekochi mumaoko andakana muzomara nako ndakatokakanda ini ndinakatoita ropa rakabva apa
Handiti uri kuona zvazviri kuita maimba yenyu makaroorana? Haana kana chaakabvisa kana kutora zvavo.
Iwewe kana tichitarisa tiri muno mukati medare rinei wakangobvawo kumba kwenyu wakauya kuzogara newe ndiriya zvakafanana nefambi yabva kumbawo yasanganwa nayo yatorwa yaenda kunetsa unoti vabereki vako havakuzivi havazvizivi ndiri Chifambi, pamutemo wekutonga kwemadzimambo kana kuti kwamajesty unonzi iwe uri fambi andirika kurwisana kwako kwawaiita nemurume wako uchirwisana naye uyu uchiti murume wangu iwe uri kuvavarira kuvaka imba andirika asi imba yenyu muri kuvavarira kuipasa Thank you.
Mudzimai wenyu munotomuda kumba kuuraramisa ah, ndine urombo kubva paitika nyaya iyoyi yekuda kundiuraya rudo rwakabva ratopera asi ndati munomuda here handichamuti ah, handichamuti
unomuda munozi handichamuti ah,
uri kuona manje urikubvunza uri kumuda here wamboti hehe apa wazopinduka wati hauchamuda zvinhu zvingari zvawataura tipe chaicho chaicho tipa zvikonzero zvikonzero ndezvekuti tikaramba tiri tese achakwanisa kutukurana
eh, ndakubvunza nemubvunzo nokuti uyo mukadzi nomukati mukadzi wangu muno kudaro kwamamba roramba ndisiwa ndotokurudzira kuti muwake dzimba kuuya kumutengera samanisi kumutengera kuti muri kuda mudzimai wenyu murira kugadziriswa pane zvekunetsi handizvo kwete kuti muri kutengera samoni kuya kumuramba nekuti dai maida kumuramba mwadai musina kutombotenga samoni rokuya kunokuda Edewezve ndanzwa amai nini wangu vachindiudza kuti makabva nemukadzi kuseminari mumota wani titi ko mukadzi uyu ndikazwi kutaura namaini kuti akakushandisa anoshandisa mushonga ende ndimakaudzwa kuti mukadzi anoshandisa mushonga pamwe akatoshandisa mushonga kutoti muone mukadzi wenyu mumuseme muone sechinhu zvisina basa makabatira mameseji emukadzi yenyu nditoti good night saka zvakuoni makuda mukadzi wako akamboramba achitaura chihure tamakabata tamakaona ndiwa makuda uya kuita munhu ah, chikonzero chakuda chitaura kuti munhu akanga akutoita ngachatura Uyezve kubva ipapo tinotomutya zvisingaiti takagara tese kana kuti tirare tese saka zvakakosha kuti taure kuti anche akakwanisa ndoza kune maprotection munoprotectwa kuuya kudare kwamaita kutsvaka kuti muprotectwe upenyu hwenyu ah. nekuti dai maa musingaita muti mungada musina kugara asi kuve kudaro kutsvaga kuti muumbiridzwe imba yenyu imi mutsvago zvamane kumukaenda kupolisi munopiwa protection inokuprotectai kunzi amai ava asi toda kuona muchiti mukanetsana munobata papakora kana kuti munodi mungu zvikangoitika kuya kuripoti tovasunga tonovavharira anditi saka chido chamamuinacho nepfungwa dzamauti kurisira munoa Ndine urombo kuti ndine dara rakaniswa ndinogadzisa. Mukati mesamoni redu vamuzuka mune shoko rokuramba vanhu rokuti havachada kugadzira. Urikuona zvazviri kuita manje. Ishoko rawavamba muno. Shoko rawavamba muno murokuti hauchada mukadziro musamoni mako.

Inini pfungwa dzangu nemaonere angu. Akati tiri kubvunza kuti pane shoko ratinoda kubvunza kuti papindurwa nouyo achibvunzwa nekuchuchisa achiti izvo iuyo ndiani wako ati mukadzi wangu uri kumuda here mukadzi ati kudii eh? kechipiri ndakumubvunza iri ndepaati chii

izvozvi ndoitika izvozvo pane mubvunzo wawambobvunzwa ugere apo uchingogara uchitaura nhamo yako uchibvunzwa navamwe mambo vakuti mwana uyu ndowako here ukati unzi handiti ukabvunzwa iwewe kunzi wane makore mangani nomudzimai waburitsa makore mangani
I'm sorry. Uh, isusu takatanga kufambidzana. Ndatoaburitsa makore mangani?
Inini handina kunge ndirini ndabvunzwa mubvunzo wabvunzwa ambuya. Ambuya vangu. Vati kudii?
Vati five years. Five years.
Samunofanira pozva yari ambuya wako ri kutsanangura kuti mwana wangu wawagara naye kwemakore mangani? mashanu handiti ndikakubvunza kuti po zvanyoreswa nambo yavapapa wakazvinzwa here ukati hungu kuda kuti wewo wakagara makore mashanu uine mudzimai uyu asi mwana ari apa uyu watanga tichiona apa mucheche wakutsanangura akazokununura wakuda kuchekwa ndiye akakununura Wati wewe ane mwedzi gumi. Andoni.